Anasenjani no Ani ikubie. Yesu ani mama wanu ngiso ani ani samoro an biero. To yujo kata ka Ana oh yana biero. kumangi Mano tero. bien utendo. Eh Iwinjo gik mukitugo go, Eh. gik mani iwinjo dala uka. eh dong kata Ibido mana. ni tugo. To dong mano kendo ne ng'eny nyanya chon. Gima ne winjo dala wono. But soda mane biro bang' uh, nini? Mato ne wasetieko wada. Soda mano mane mane biro bang' ka ng'ato tuo. Ka ng'ato tuo. Eh. Ani ni Sprite ema ne thiedhaga. Sprite. Eh. Tang'o miyo ni wach ni Fanta orange mar jotuo. Gini ng'e ni pok afwenyo. Ah ah, ni koro mili mili neno. Nidwa ni nidwa ni ah, jotuo yieng'. Eh, nidwa ni jotuo mondo yieng'. Ng'ini komiyo dhogi bedo mamili mili. Tiwinjo ka dhogi chwadre nyalo tek. Le, ineno kata chon no. Mm. Kata e ot, e nyiu kanyo, iyudo ni ni nitie nyathi moro ma ka- yaani kotuo ma kata soda ok onyal madho, to chieng'no to eh, nyathina ni kawuono tuo adier. Ni mano be kaka ning'iyo ka bi tuo adier. Eh, Ni to be babu wuok ni ah, ah, pod onindo. Onindo nyaka sani. Nyaka sani. Kata mipira moja eh, nyathina nokare tuo. Nyathina nokare Dhuma tuo. nane nyathina noyach. Osiepne osiepni moko bende noseor ga kanyo. Eh, bwana. Oseluongo ni bwana wadhiya. Eh, to biro to bwana ni onindo. Otuo nyaka sani. To ni ni ng'ane ok ok ochamo kata mathis. Ok ochamo kata mana matin. Eh. Kata mano be notama mera. Adier nachiemo ga chiema kata katuo. Mano gima ok anyal kadhe bwana. Ni koro katuo to kae to ng'ama dhi meda kiny ka ngima. Eh, bana tazami. Okadhi compensate gika. Koka Eh. man to giting na chiemba go teke ndek na piny. Be bare ma mwan ong'eyo. No ka chiemo kawuono ni natuo. Yaye kinde miya te mokaga man to kadonjo dusno. Achung' mana gi oko mane okadonjo dusde kawuono mande ni. Eh, itamri ni ok idonj e Koro Tuesday ni ka pok kawuono na ichamo. tuto kiny. Kiny ang'iso mana go kiny mang'eny abodo chiewa an machiew ne mama. Ma. Ah, an- Duong' ne be e dhood gi mar bedroom. Ma. Ang'o ma timo nyathi jabiro Gokinyi goyi? sani- gokinyi sani mondo duong' nadhar kama idwaro ang'o Eh, to timo ipenji niya to uniform dong' ni jikon kanyo ing'e ni telo ni kata e rieko Eh, eh, to uniform to udi- to uniform ne timo ga ang'o e jikon adier kama itedo. Ema Ni uniform. mondo tuo piyo kuonde maliet. bwana gino ne Idhi wawang'o sikul, godo idhi sikul gi uniform ka dume dume ongedi, ongedi iro moro mane i- idino godo gine, mine ithodho go kik. lakini kata Motwe ma godo smoke. Uniform bedo uniform e jikon kana ninde jikon. Ento nora nikech samoro nyaro. An wuoche ma nok adwa noninde e, e, e jikon nikech chieng' moro wuoche na konchiel ma left bwan. Owang' mowiyore ma wuoche oluwo bedo. Kendo kare wuoche oluwo oluwo mach. Oluwo wuoche na oluwo wuoche ma oluwo bedo gimoro ma thima pe ni yawa. Koso ma jachien odonjo ka owena wuoche ni. E ng'ato wilo. To parere mama ka wang'i ng'ise ni nimo e tie e tie e tie kendo kanyo. Ibiro rwako kendo yaye ok wil mane midhi rwako. Acho, iyudo ka no- Gichidi no ibiro dalani eh modwaro. Okay, kendo dwa noneni kamano. Eh. Om- o- wasa ni- Awache, nyaka kendo ji nyaka ariyo. nying. Awache. Awache. Wang'ni to kanyiewo, idwa Wang'ni to ng'eya. kanyiewo. Idwa ng'eya. Dungin mama unigi pesa. Idwa irwako nyaka ti. Idwa ng'eya maler. Ipenjori ni, ai. Asil samoro nochik ji yien adek koro idhi ng'ado juok nikech ia sikul godhiambo tich ma dala be kok itimo tidhi rodhi se lu- pawo juok koro ipagi adek osetiek tedi iluoko pato nikech en opato irudhe maler maler. Ler. O- Kiss juok- pot bende. ojuok go be ng'ich. Idwa ni mondo Eh. ojuok yien go piyo nikech idwa ni otim fiber koro gi gimoro. ang' iketo gi wi kendo kama Ehe. mondo kiny kichiewo to in gi yien adek motwo nikech ka nidhi kode konumu be pod idhi rodhi Mm. Ikete ni kama pato mane se rudho maler. Eh, In- magi Ipange ler. wi kama Aneno tiwe kama gi- gi- gi kidi. tiwe kama chadir mach osetho. Inti nina nina bana kichego kinyi. Koro pato ni chalo bamba pato bet ni. Tiwara ne yawa. Tiende onindo koni to pato nindo koni. To otuo mobedo kaka recho bambo. To yien ma- Ei. yien mani iketo ni ni otuo orewre odhi gochwano. To kata majno ok ochope. Koro mama opekiro joto samoro en mochiewi gokinyi sama odwa nyiedho no yaw ne gwen to nyiedho Eh, yaw ne gwen odwa nyiedho odwa kawo tond nyiedho eh oseng'e maber kata ni nindo ng'eny dhodu no be ng'e ni samoro iloronu ga gi oko Mm. irito uni tiende yaw ne dhoodni Kata samoro nindo- dhood Nyabera. kise yaw ni to kowuok ni to en molor dhoodno gi oko nikech en makinyo mondo chiew Eh. Ado ni mae timo king'e yani Inyalo goyi ni rache kendo koyudo ni ilayo be. Makosa gi omedore. Ichiew idwa kaw to opato ni iseketo kendo kanyo wang'. Kik weli ni to parno. Kano malo kielo parno. Ineno gi ineno laini moro mogorore marateng' mar pipi malach. Eh. mine eh a thuol to ne onge mar lach by the way in mamu notwe ni thuol mane giwacho gani binge ng'ama oluoro thuol mane omiyo mm. gina fwenyo ka duong' ne ya oh, koro ne gidhi ging'iyo gima giluoro mogik eh, ema gitiyogo ng'i anena niya kaka to mane ogwala agwala migole tie dapi Bing'e ni an samoro ka norodha Mm. to timore maber ni koth be ochwe chon norodh ji ka koth dwa nochwe Mm. to gwal moro nikech watuomo wako ung'eng' to onego bed ni ugolo ndope oko e mano nyaka rodhi ka koth ne dwa chwe mano to nang'eyo be mano- tiwinjo ka gwal moro go, "Arrrr", asing'e ni in samoro jachiri mako go gwal gi lweti Mm. rodhi rodhi rodhi rodhi, ka tiek rodhi no koth ochako chwe gwal to ochako go, "Arrrr, arrrr, mama uluongo mise bigol na gwal ni oko to se rodhi Idhi mako ne. Sare ko itigo hot gang. Gogwal, eh, dong seche go ok onyal tugo nikech ah, Eh. kik kimake kata marach. Ah, En miwinjo koywak. Eh. Kogwale moluoro Ong'igi kamano. mabor. Kogwale moluoro kamano. Koro thuol no nyalo dhi mako momul motwe Abiro kata kawo ka thuol mabor thuond fu. Eh. Kendo pako ka gimonene ong'e. kane watemo Thuond fu moro mabor molore kama tatwe nungoni no. Kane wadwa Mondo ane temo- kibiro layo. kane wadwa temo ka be giluoro thuol kata ok giluoro. Mm. Tise mama kia sikul ma

to bende odwa ni joka bende Owinji. owinji joka bende ochako weyi ka ochako onyiso joka kaso joka bende oweyo kendo ochako dugu wiyi kato wacho ni koro ne Eh, koro ikia ni ere joma wadres achiel ikia ni ere joma dwa ng'eyo Eh, gini yawa gima tin no ni no neg thuol koro ipenjo ni ni yawa kaka ng'ani oluoro thuol ni dokawo modhi nikech ng'isi to ng'ani dong iwacho ni layo koro dhi kawo mondo itwene An jok mane ok aheroga kabisa, eh to ok ahere. Moro Sasa. ni ne wathindo thindo kama gacho kikalo niya, ni chwora pia ne kadaya moro bwana moti bwana. To rach demo ko ng'eni ne ok beyo. Deye moko noko noko beyo, Eh, doro. eh, gin to ne ok beyo. Kendo iyudo gi Mena niya. sweta ne sweta ne mine noko luok gano te ma koro kodwa umigo ni omeru amoti. Ni de ti de ti de ti nyakwar. Chwora pia ne Ti kadaya, chwora. pia ne kadaya, mano koth goyi. Mama kiwe ni akato wewe arege koth ya.

to oh ning'eyo rainbow ndanya kane oseng'e to ng'eni king'e mos to makwar ema nene to joka ne dongo koro makwar ne mage nene asi ni ni polo nego ji ni ok dwa ni nyon koth to ne gin discipline omera yani gimoro ng'eni gino kata nyon anyona koth no ni ofuli ni inyono koth to koneni ni inyal Eh, rodhi ma- inyal rodhi mi bwana. wuore kaka gino gima rach ma ok ichak itim gino to mano ro- koro ipenje to koro odha kama to ne ok onena mana koth biro wuon Dala tungni miwe mana ni welo donjo to be ni welo ok donji to be ni president biro. Oluok lewni Mayamo go. kuto mera biwinjo ka koth osekalo yolo ka ora kocho mera kaka mina buso giri kocho mera biwinjo ma Koth koth gose. tiwinjo ka ji goru wewe Sama ah Monko, mon- mon go monko go mose kor gode iwinjo niya Uchieng, uchieng, Iluongo gol na ji. lwepa, gol na limba. Sejego sejego badre lew kanyo. Yudo ka in ni Mama, bro, u- tournament ni mana matin e dier dala ukajo. Iwinjo, to be un ema uwin omera miringo Go- kata go- ma- go- itwe nyaka wiyi, kawuono in in thuolo. Itwe- Itwe nyaka wiyi omera mana. Nyaka badi. Badi Nyaka badi gini. gini tweyo. Kor ka gicho monjo omera ma koth biro. Polo gore, polo dudo, mine- mama ubiro mana ka reta Gini wuoro ni reta. jogi wago nya- jo- jogo wago moringo. Kendo- Kare jo kare go koth be. Gini gi- gondgi obedo ma koth atokgi. Gikwongo neno. Ah, ah, Gin koth giku- aye- eh, ka- koth koth aye aye neno gi- gineno, uto pok uneno, un- un unyiero mwach ma- uringo ang'o? Ugo gol ne. Ulo Ulo- ulo mana chien ma giringo godo no. Koro ng'wech wuogi kor yo gon kimena gigo go gol. Mama ubiro Ne en jama. wach malit ahinya Ong'wano kata sikade mo gika. bas Ore- ladies and gentlemen kapo ni igombo winjo sitochewa mamit gi kendo another episode mag mbakawa machon uh, wabiro kelonu every wednesday every wednesday wabiroga kelonu podcast mar eh, mbaka wa machon this is episode 1 uh, with me mc onyulo junior nika uh, behind the camera voice over and uh, uh, MC Banyi. mc banyi so we just chilling wamadho chote wan wan waywe ywe kamoro bes moro wadwa mana feeling ni Eh, Wadwa- mae eh, makoro- nyaka wabe- winj mae feeling ni makoro bwana. ber. makore en subscribe kanyo kik wiyi wil eh, gi wenwa comment kanyo kae to bende share the love e facebook kacha inyalo followa and then idhi nyaka instagram kacha see you until next time